ni lowo dhi bedo matin ka koro ochopo kama ng'ama gole dala onge koro ugero udi to uloso karu malimbo ma uikre koro udigi ot midakie ka chieng' i- itho to nyakwa wuodi kibidakie nyakwari ma kendo chieng' moduogo kanyo Mm. Koro nyikwayo to koro nyalo ga dakia daka kanyo nikech nyikwayo dok. Mano- Mano owadgi.
Eh. E nyakwaro en en owadgo kwarna. E dayo bende mano chalgo na jaode. Koro en odak adaka e od kwargi. Kata mana e sani eh, kata kinde mokalo. Od dayo malo. Nyakwaro nyalo dhi bukendi ka danigi ose kata tho koro onge. To gi ukendo i odno bonyuolre ma mano ot modakie adaka. Eh. Akwa- Tawo chak ilosie kanyo kapok abiro ir bishop. Dala dhano tho odong' gunda to nogero od kidi Mm. mar dayo. Nyakwaro nyalo biro abira koro dak kanyo kendie. Koro aka oyudo kama ber matek mondo odagie. Kendo kanyo koro ing'e ni kwar mare ma- manie lowo cha kod dan gi mor kabisa nikech e odni kendo koro itedoga e iro dumie chiemogo moro jok mane noseik ma gin kwere man kanyogo koro nyakwarono en ng'at ma jakor kwargi kabisa ma en to bende emomiyo nyakwaro dok ga gede e gunda kata kodok gede e gunda to parie ni nyakwaro ok ger ode kuma ne nitie simbni mag wuon mare Ogero mana ode yo koma obet malo koma kwere ne nene kwar gi dan gi neno daki. Koro ka kanyo oseloko dalane to en nyithinde monyuolo bende kendo jokor wuon mare monyuole ma ne nigi simba e dala. Koro nyithinde be gedo mana kuma ne simba ma kwargi nitie mwalo piny. Mano e kaka Ramogi Ajwang' ne oketo ni mondo ji odag. Erokamano nyakwata.
Kwa Ramogi Ajwang' geno ni uwinjo kanyo. Ka janyuolni nitie kata min mamani to gerne agera ot maber. King'eni ka chiemo Nyasaye okawe, nyakware nyalo duogo dak kanyo kendo kendi akenda kit Ramogi. Bishop pek moko bende wayudo ka chando nyikwa Ramogi, ng'ato jadoho. Koro odak Apango ka, en gi mikayi gi nyachira. To koro odwa ni odhi ogol dala nyithindo odongo to mikayi othir ne en ok odhi dala. to pesa ne to noyudo kata tuli aheri koro ma koro pesa ni mone ni wang'e kane koka golo dala to wang'ni onge dhako thir nano kadhi chik ramogi ni onyalo oyiene mondo odhi ogol dala gi dhako matin kose ko- kopo ni ng'ani ja kristo to koro wacho ni wan chike luo ne waseweyo adhi golo agola dala nika in ubi bang'e Ng'eno kinja kae Igolo dala ka in gi mon ariyo to mama mothirni maduong'ni osethir. Cases go wasewinjo mang'eny kabisa. E, koro oringo odhi nikech odwa timo anyali. Ing'eni seche moko oringo ga nikech e, nyo seche moko winjruok onge ka en mar nyiego gi nyieke ka. Koro odwa timo anyali mondo mi kik gik mo- gik moko timre maber. Ing'eni nyo en gi nyithindo kae bende ma nyithinde koro osebedo kata joma dongo ma ka ji dhi golo dala to nyithindogo ema bende adhi kwongo donjo kanyero kod wuonigi ka giting'o le ka git- ka git- gitimo kaka gitimo gacha e, mae nyalo kelo chandruok ahinya nikech eh, wan kod eh, options ariyo nikech eh, dichuoni nyalo decide mondo odhi oger dalano kod dhako matin to geng'o ne dhako maduong' e dalani kod nyithinde ochalo ng'ama ogologi oko ma chieng' moro kendo kodwa noged togedo mana dhakoni ei puodho moro machielo e to cases gi ng'eny gisebiro mang'eny nikech eh, nyocha nene ndalo moko waluwo kes ainani to mama maduong'ni nene okelo wiye bodhi dak mana ei center koro kosedak e center to nene oseng'eyo mbumbu ni chuore dwa biro gedo koro bang'e sama koro nowinjo ni chuore biro to koro owuok e center kanyo bonoringo bolal nono Koro chuore nodhi adhiya bogedo kosegedo ne dhako matin en en gi mon adek to koro poga poga mon go puothegi ipogo mon go puothegi puothegi koro ok iriwgi kanachiel nikech ing'e ni gima ber e wach mar doho cha to en ni ka ji odonjo e dala ni tin kata gi mon adek kata gi mon ariyo to wadwa ni wane od dhako maduong' ichaka mikae kan kocha to od nyachirani bende ni koni e dala achiel mano eka ne niriwo dalani obedo gi kwe to Ahinya ndalo nyadi mang'eny ka idhi migedo e dala kod dhako matin, ichalo ng'ama ogeng'o ne dhako chande kod nyithinde e dalano, iketho dala nikech koro dalano kata chieng' moro kionge to itho ka nyithindi ok oriwre e dalano nikech sigu odong' kanyo ma nyaka chieng' nyaka nyikwayo biro donjo sigu. Eh, wuod Nyakabila, penjono ipenjoni to ka ng'ato Nego koro ose retire heri nitie to nyocha pok ogo dala koro yak odwa dhi go dala to en gi mon mosekalo achiel koro dhako maduong' ok emigoga go dala osetamre ne en koro kodhi nyalo bedo notimo anyali kata nyalo bedo ni gin mon ma dwaga dhi dala ni ohero kapanga Uh, wasega lero gini e kinde moko mokalo to wabro medo lere niya Dhako maduong' nyalo kelo wiye kamano. To ng'ani to yudo aheri to osebedo ng'ama ng'ongo koro ool. Ma e kama nyaka ogoye dala. Nikech ok dang' obed jaduong' maonge gi dalane. To asenyiso nyikwa Ramogi Ogwang' e chenro mar abilani e kinde mosekalo gi asenwoyo. E piny Ramogi Ajwang' onge ga dhako maduong', onge dhako matin. E chike mag Ramogi Ajwang' sama itimo gi machalo kaka gik goyo dala, chalo kaka kweri tieko mar janyuol, janyuol otho. Ipenjo ga mana ni ng'ane no ok en yag dhako moro kata morundre konyal nwang'e. Tiende ni ng'ama idwaro kanyo ok en ga ni ng'ato en ng'ama duong'. Kanye dwaro dhako mondo timgo kwer mar dhoch ma koro ni mbele ng'ama ni kod bende mane ma koro anyiso ni koro amwacho ma ni kanye ma koro idwaro ga en kara ber mondo ng'ato obed gi dhako mokalo achiel ka en achiel to kwamo no koro kodhi kodi dala ma mano to gikwamo mang'eny gini boma otamre ni ok dhi dala to en dhako achiel to chuore oseritaya Emo koro awacho ni nyikwa Ramogi Ajwang' ni i seche miyudo aheri to koro idwa dhigo dala to in ga gumon to dhako maduong' odagi. Onge pek man mbele ni kata achiel mana ka in ng'at ma ok thuon. Iwuok kod dhako moyie mondo odhi ogo dala. Tipenjo nyithindo mantiere e ot maduong' cha. Nyathi ma chogo kod nyathi ma, ma, ma, ma mokwongo jogo ema kweche mag dalani omako achiel kuomgi koyie mok oluwo chik min to ae dhako moro machielo in go koyie isego dala choo To ka dhani otamo nyithinde go kik awich. Kotamo nyithinde, pod ok omoni dhigo dala nikech mano dhako ma rocho i ode. Kaka kata muma owacho ni dhako mariek ema gero ode. To dhako ma koro ketho kare, ok inyal yie mondo oketh kari, to mon moko be en gatier. To le, Koro- le, ir- kanyo ni kwara mogo winjo, to sa ang'en bro chako riwo. Eh. Koro ni chak ilen ne kwara mogo. Eri isewuok kod dhako matin gigolo dala. Eh. Maduong' chande kut wiye mane ogego kotamre cha koro duogo lal Bas. koro yieno golne dala koro e- etibo golne nadi E, kanyo ema koro chik Ramogi Ajwang' ne wacho ni dhako ma nyocha nene nowoko ok en kodi. Nyaka ng'e ni ah, nyocha otimo ang'o. Nyocha wuodhe chal nade. Ka wuodhe nyocha ok rach to yieni mondo idog ipat kore. Koro nitie weche ariyo. Inyalo tugo dala. Nitie gima iluongo gi chik Ramogi Ajwang' ni tugo dala. Inyalo tugo dala, koro idar kama nyocha igoyoni, i- iweyo kanyo koro ogunda. Koro iriwo mondeni tidhi goyo dala. To ka ok odwa kata ni itug dala, to wuodhe bende nyocha rach. To kobiro tisiemone in yuoche puodho ni puodho cha gerie uru nyang'ani koro dala mane isegoni ma idalen koro en gi nyithinde ka obro bedo abeda kuro to nimar kare to koro kethre nikech kosebet kacha to koro en mwanda gweng' yuoche kande ma broga donji ode kuro in kanyo ok idhiga koro matiende ni yawuoyi ka nyalo hinyre e dala min-gi nikech bende gisebedo joma richo maluwo pacho min gi koro gibro dak e dala ma wuon gi ok oloso. Ero kama nyakwata, nyikwa Ramogi Ajwang' ageno ni uwinjo kanyo moloyo un joma mine, kik inyiego omaki kod inyieki ni koro idwa tiye ni ogol dala kisenyuolo nyithindo. Onge ka nyakwata Okello ni kanyo nyithindi ma koro iketho. In iwuoro ni inyale to nyithindi ema iketho. Bishop, pek moko bende nitie ni gi nyakwa Ramogi Ajwang', nitie nyakwa Ramogi Ajwang' ma pesa mowuoyeni oyudo aluf ne mia moro. Koro en aluf mia nenti nyaka golna dalano. To yudo ka pok noloko ot ne dhako, olna gi simba. Onyalo wuok. Nikech mondo ang' olok odni ka.
Ok onyal eh, wuok okinja nikech magi e chike miwinjo wawachoga ka.